hatizivi kuti vakaita kumeri yacho haa zvinaina zvambira mushe
mwari wajona mwari wajona namai vangu anatorias vari pachuru apa amai vangu anatorias nayachera makoti kochiiko chiri kumboitika pamba pano Mukumborarama seiko pamba panapa chokwadi? Sezvamakumboona. Zvekusvika pakutengesa midziyo yese mumba. Murume kukuachira iwe nzipidzi dzenyu dzemukadzi. Kwana yacho chamunorwadziwa neiko? Kunorwadziwa nei?
Hanyama yevaenzi.
Munorwadziwa nei? Tonight Makuzotonga mashanya imauya muri divi ripi?
Aiwa ndiri divi rechokwadi.
Ite musafunza zvinhu zvamunoziva. Unoizozwa kuti ashanzi nyaya inde kubasa kana panditi. Property yakatengeswa ndeyangu tete. Ndini ndakatengesa zvinhu. Nechikonzero ndinochiziva. Mm. Eh, muri chekutaura? Ndine chekutaura chero ungati property ndeyako zvatakabvisa muningirikinzi pamichato izvi. Zvipo zvepamuchato izvi. Zvipo wani kuma sofa shaka bamu shaka nhacho bamu shaka bamu. Sikama rwadziwa nei nhaite. Marwa Jona.
Kwenda svika muchiyanika tuhembe twamukati twamaya nhingirikini twamaya chenai. Ha? Uyo achitwa ndikuvhura shama iyo achangobuda mutoireti. Muri kumborarama seiko pamba panape ina handisati ndaona zvakadai. Ndosaka mvura iri kutadza kunaye. Akananatsana vakandituka panapa haa ndisina chakataura. Haa pasina chakataura. Tsana vaya vakupota panapa. Wamai izvi zvakaoma.
Pasoko pashandurwa kuita pachiyera. Nziko. Haa tichataura here isusu. Tatawaranda pamba pedu pa. Ah. Tawaranda. Ah. Zvauya mwana wamai haa utogadzisa zvinhu zvacho. Saka wacha ni ama mchiyani kwa kwa ndima wacha maskati. Eh, ndinda wacha. Ndinda haa ndato wacha. Chayuva.
Ndinda kutola basa rese pano pano. Nemkomana uyu haa. Ndaito mangwana ndipumukira kwa aina na kwa kwa kwa kundenda pumuka. Kwa upenyu wakatanga rini? Ah, panago tadza kuita basa ipapaya.
Jehova. Ndopa zvangu.
Jehova. Ina ni pamba.
Ah. Anza usikunza mari pano pamba usudi. Ha? Eh, ah, vakuita zvavanoda. Zvimwe zvinhu vakatenga nyama vakunodya kuseri nemwana wavo. Ah. Isusu. Kamazi molepi.
Nyama ichine amundinzwi. Mtiko ne. Kuchirudzii kuti Toma anokufurashira mutoilet ava baba uyu vachiita zvokuwacha? Ha? Mai tete. Kwani kuona kutonga? Ah. Murume uyu akaenda na Vivi. Ari kubasa zvaunoziva zve. Mari inokandwa pamukuru. Ah. Achitizeko munhu ari pabasa. Kubasa kukuita sei? Baba ashe. Asi kutiza kuzoti neba kunyaya kutaurisa iyo inoda kungotonga tonga idzimba dzevanhu. But izvi makutondikondiwe. murume wenyu ari kuna bibi yekubasa ini wangu ndo anonzi ngaangogara panapa ndichimufidha inini manje anoita mutongonyongo wani haatenderere here muzvinhuazviita nezvei haasi rosi
diraring tete musadaro mazvinzwa musadaro tete musiyamchida kutoka pama pangu panapa shuwa mukadzi mukuru kutoti piringa piringa piringa titoka kuya kuzotoka mumba pangu panapa nenyemasosa

ndichikubvisa nemadzibwa enyu muchiwetera magumbeze ndichinandika magumbeze enyu makuseni ega ega vatete saka musada kundikonewa mazvinzwa zvaipa papi nhasi zvaipa papi nokuti maona mayo akagara pasi masofa musina ndakamatengesa manje akamatengesa zaa zvekupakurirwa sadza machenai muchidya nekuda kuteeteeatinobika here susu munotaura baba here kandaimama munotengachikafanobongo

muri kutaura kuti munotongwa nemukadzi zvekulevo irori rimwe ah, zvinhu zvinokuitika wowe zvichiitika kuita seko muchitongwa nekakadzi kakaka kane tsafu iri neura kudaro ha kusvika pakupera kuri zidunhu rinotadza kuramba mukadzi uye here nemazariro akaita vakadzi munyika omuvasvinu nyika izere nemakirimu yemukadzi mhani munyika iyi hazvichachinja mwana mai titi zvichichinja riniko

Ndokukura kazvo zvinochinja. Ah, muchikura paiko pamakura mukoma John muchiri murume imi. Ah, chera ndomuda kanenge. Muchimuda chiiko munoda paiko ipo paya pai pamunoda mukadzi here yeye. Vise rakadaro. Anoboda nani mwana? Anoboda onani. Nani pakudi akanga ondichokonya ziso musiya mwana akarobwa si achafenda.

ndaa ndakashanya kumba kwamukoma john unoziva hazvadzi yangu yandosiyirana naye eh, eh.
eh. winzi kunzi chii futi ah, une shuwa herewe zvemukati zvemukadzi wacho watanga ah, nababa wangu kudai so vari pachuru aso amukanya chokwadi saka wazvifambisa sei
ndochiti kuhazvadzi yangu chiramba mukadzi uyu utsvake mumwe waramba aiwa hativaki tichidaro zvi saka kana ukati varamba nezvodii ndokubatsira sahwiri inini ndine mwana wanzvadzi yangu ariko baba chokaino namibia anodzoka ariko kwaguto anogona basa rese anosuka anowacha anodii hapana chasingagoni kana zvakadaro pauchifonera iye ouya ee saka unomufonera oya mangwana ndinomufonera anouya anouya iye anogona basa rese saka unomufonera mangwana tosangana wagonewo andibatsira ee sa usanyanya kubatikana aiwa zvaana makore ano kune bp usanogona kungodona aiwa ndarerukirwa mwari vakaiwe amangwana iwe horaiti sawi

Ndauya nayo. Iye anonzi Maidei. Maidei eh.
Ndamutsvaka.
Mwana uya nzvadzi yasahwira wangu uyu. Okay, okay. Ndiye achasara pano achipota achisuka kubika kutsvaira nekuwacha.
Zvese zvawanga uchiita. Pamba.
Ndiye akusara achita sei? Achibata basa. Zvino izvi mamawirirana here namai pano? Kuwirirana namai pano kuti vabiko zvandinogara ndichikudza kuti mira sababa iwe. Kurirana navo pakuti anobhadharwa nani ini handisi kushanda ka. Iri nhau yemari don't worry. Kuenda kubasa hakuna kana dambudziko hanzvadzi nekuti mari ichabhadhara musikana uyu ichabuda apa pangapa. Wondi muchabhadhara? Ndini ndinoibhadhara.
Murume wangu ari Namibia, Tanzania kwese. Mari anayo. Ndakati iko naye anoita nani? tingaswero tenderera kaipano nhau iripo ndeyekuti ndauya namaidei uzvo maidei achasara pano achasuka kupika kutsvaira nekuwacha majutizi ese anga achiitwa namukanya pano ari kusara achibatwa namaidei
iwa umuda suya anomuda aiwa

Eh, makaba mushe. Eh, wani. Wa mushe. Eh. Chiitirawo mwana wangu newe. Kutasa kurase na baba. Waisada kutsiura wainge uri stubborn. Uchida kuita fight neni kunge uri. Thank you.

kunzira tsitsi nenyaya yamungoitwa patende pakuna mudhara wako mungogara muchingowachiswa muchingowachiswa masini ana mhomzi muchingokorobheswa mumbomisiwa chii chikuitika to ndore pasi
kuchizekata order onzi aflash andimani ngima kutowacha mudhara apa mudhara mhomzi wako futi batana masina momzi zviriko mhani iwe azviriko zvobata masina momzi here